Rêz û silav ji hemû mirovên welatparêz, xwedîked, dîrok, canfîdayî, xizmetkirin ji bo pênûsa azad ku bikaribin bi tîpên rengîn, tîpên zimanê kurdî hizr û ramanê xwe biafirînin û derbirîn bikin, silavê min ji wan kesan e. Îro temaşevanê min hêja bînerên delal Mersûmê ku îro roj colanî derxistî girêdayî di bendên sereke ne, zimanê kurdî û hebûna wî û cejna Newrozê. Zimanê kurdî ne li hember biryarek ji mirovekî çete ku dûrî hişmendiya pênûsê yê wê biryara di derheqê gelekî dibistîne. Ew gel pênc hezar sal xizmet û canfîdayî û şehîd û qurbanî danîne ji bo pênûsa azad. Wê were Mirovekî terorîst biryarekê derbixe zimanekî ku cihê xwe asta duyemîn digire li ser Sûriyeyê bi giştî wê bike zimanekî sanewî wî zeîf bike û tune bike. Colanî dixwaze bi her awayî û şêweyî zimanê me qut bike û tune bike û bi zanebûn nêzî zimanê kurdî bû, hêla zanistî esas girt ta ku gelê me meşiyê wan têxe asta nakokiyê de wê çi bibe wê çawa bibe. Lê bela ev nameya yek sir bikêje mirovên terorîst ti carî nikarin pêşketinê ji bo ziman pêş bixin. Dîroka ku sêzdeh çardeh hezar şehîd bûn qurban, ta ku rehet rehet gelê Kurd serê xwe hilgire û bêje nasnameya min zimanê min e, hebûna min zimanê min e, dîrok û çanda min zimanê min e. Nifşê ku ji nav me mezin bûn û pêşerojin ew bi xwe ku çavê xwe li ser xewê hişyar dikin li ser dengê sirûda Ey Reqîb bi tîpên zimanê kurdî helbet vê biryarê qebûl nakin. Em dijî vê biryarê ne. Gotibêje erê an na, tu razî bi an na, ger yek kurd tenê li jiyanê bimîne, wê rehet rehet rahişê pênûsa xwe bi zimanê kurdî binivîsîne. Serê pazdeh salan zanîngeh û peymangeh û her asteyên kurdî vebûyê û nifşên pêşerojê bi zimanê xwe dinivîsînin, tê li gorî biryarek xwe û berjewendiyê xwe yî DAIŞ'î kapîtalîzm girtî tê wer tune bike. Bes bawer be ne ji destpêk û ne îro û ne hezarî salan. Baweriya me bi te nayê û em nêzîkî te nabin û ne em destê xwe dixin destê te. Ger em tenê li dinyayê bimînin, wê xwediyê me pênûsa me bê, doza me bê, netewiya me bê, zimanê me bê. Nasnameya got tu bide min û ez pê bêm naskirin û tenê bi tîpên erebî be, min wê nasnameyê nabê. Ez kurd im. Ez li ser xaka xwe me, ne bi minneta kesî me, li ser xaka xwe jiyan dikim. Bi zimanê xwe diaxivim. Ne ez ê li bendî hêvî û reca û qurbanî bim ta ku ez karibim bi zimanê xwe biaxivim yan jî ku ji bo ku tişt min fêm bike ez zimanê xwe û hizrê xwe bikarim. Ez kurd im wek kurdayetiya min tê min qebûl bike. Ne bi xêzeke pe'en di zimanê kurdî dixihe asta zeîfbûnê de û ne mirovekî wek te jî dikare vî zimanî zeîf bike. Heger kes tu nebe li rûyê te bisekine, kurdên pêşerojê, xwendekarên zanîngehê, peymangehan, nifşên kurdayî nûhatî ku zimanê kurdî esas girtine ji wan re, Armanca sereke ye wê di rûyê te de bisekinin. Dîroka pênc hezar sal nehat windakirin, mirovekî terorîst qet nikare wê winda bike û tune bike. Tê bimîne mirovekî DAIŞ di çavê me de û di çavê nifşên pêşerojê de Pirtokê pirtûkên dîrokê xwe nivîsandin. Dîroka te yê qirêj bi tîpên kurdî xemilan dî ketin nava pirtûkxaneyê kurdan de. Ger tu çiqas sîr û spîtiyê bide nîşandan, mirovê wek te got dîrokeke qirêj û reş li pê ti carî li ber dilê me xweş nabe. û ji bo cejna Newrozê ez ê ne li hêviya mirovekî weke te bim ku ez derkevim rojbûna xwe pîroz bikim. Roja Newrozê di sîstema pêncî salî dagirkerî, tunekirî, diktator, be'sî em derdiketin bi govend û dîlan û bi kêfxweşî. Piştî tu hatî Em ê rawestînin ya jî mêlheviya te bimînin û gobêjin ka qurban no derkevin. Em berê derdikevin û her roj li cem e sersal û newroz e û bîst û yekê azarê tu hebe tu nebe wê govend û dîlan be. Lê bere xweş tu bawer be. Xwediyên pênûsa azad vê carê wê li rûyê te bisekinin. Û a herî giring û di dawiyê de ez bibêjim. Ji min bigir û pê de, heçî mirovê ku bi zimanê kurdî diaxivin, dilêşê navê Kurdistanê ne. Ji Rojava birîndar in, em dibêjin, Em ê xwedî bin li zimanê xwe, em ê xwedî bin li doza xwe, em ê xwedî bin li hêsirê dayikê xwe, em ê xwedî bin li xwîna şehîdê xwe û em tevda dibêjin. Bi can û fîdayê û pênûsa xwe, bi hizr û ramanê xwe em qesedê ne. Qesedê ya me ye û em ê xwediyê qesedê bin. Bi pênûsa azad, bi hêza qehreman ya ku nizanin mirin çi ye û tirs çi ye, qesedê taybet, yepekê, yepecê em ê cangoriyê wan bin. Silav û rêj we hemûkar.